Иң беренче менә бөтен татар дөньясы исеменнән, чөнки безне бөтен татарларыбыз карый. Туган көнең, гомер бәйрәмең белән котлап китәсе килә. Ходай сиңа сәламәтлекне өеп бирсен. Иҗатың мул булсын. Менә күңелең ни тели, Ходай Тәгалә сиңа шуны бирсен. Гаилә иминлеге, гаилә тигезлеге, балалар бәхете. Менә Ходай Тәгалә шуннан аермасын. Һәм тамашачыны шатландырып, озын-озак еллар сәхнәдә яшәргә язсын сиңа! Амин, Гөлназ! Рәхмәт яхшы сүзләреңә, теләкләреңә! Әлбәттә, халкыбызга да әйтәсем килә, теләкләрегезгә Әйе. рәхмәт! Зәйнәб, менә татар җырчысы, менә синең күзлектән нинди сыйфатларга ия булырга тиеш ул?
Татар җырчысы, ул, әлбәттә, иң мөһиме, үзенең Каян чыкканлыгын онытмыйча, үзен, үзенең телен, үзенең моңын яратырга тиеш. Яратырга тиеш. Шушы мәхәббәт аркылы үрелеп туырга тиеш аның иҗаты, аның үзенең җырлары ның асылында барыбер булсын иде менә шушы үзебезнең моңнарыбыз. Шушы моңнарыбызны чагылдырган аның җырлары, җырларда шушылар яңгыраса. Һәм, әлбәттә, хатын-кыз буларак инде әйтәсем килә, нәрсә дип, хатын-кызга без бит инде татар хатын-кызы дибез, үзенә генә хас сыйфатлары бар дибез. Агал япкычы, калфагы, мәсәлән. Менә шушы матур-матур үзебезнең традицион, Барлык шушы үзенчәлекле матур-матур кабатлап киемнәребездә генә булсын, шушы иҗатында мәсәлән, хатын-кызга сәхнә киемнәрендә аларны да чагылдырып, яңа Модерн, яшьләр яңача чагылдырган әйберләр белән бәйләнеп барса, хатын-кызларга, мәсәлән, ансы да бик килешер иде дип әйтәм. Ә ир-атларыбыз икән, ир-атларыбызда да безнең үзебезнең татар егетләренең һәрвакыт уңганлыгы чагылган, йә булмаса инде шушы үткен сүзлеге чагылган сыйфатлары сакланып калса, ул Ә күңелле генә булыр иде. Комачауламаячак.
Баетачак кына иҗатны, шулай бит? Әлбәттә, әлбәттә.
Зәйнәп, менә соңгы вакытта мин карыйм, синең киемнәрендә миллилек сизелә башлады. Колфаклар киеп сәхнәгә чыга башладың, әй бит. Бу күңел кушуы буенча эшләнә торган эшме, яисә заман шулай таләп итәдер сымакмы сиңа?
Алмаштырасы килә инде киемнәрне. Аны югалтасы килми, минем электә дә бар иде кебек инде. Моңарга омтылышым да иң зәңгәр түбәтәем белән, минем зәңгәр күлмәгем инде ул безнең Арчаның оста тегүчеләре, чигүчеләре, Арча чигүләре белән эшләнгән Комплект дип әйтим инде, бар иде минем электән үк, әйе. Мин аны нәрсәдән әйттем, менә хатын-кызларга да менә шушы үзебезнең калфакларыбыз турында онытмасалар дигән сүзне. Чөнки мин үзем инде гел чиста гына татарча киенеп чыкмадым. Ансы дөрес, шушы матур, шушы үзебезнең Калфаклы, калфаклы түбәтәйле моментларны үземнең заманча киемнәрдә барыбер инде. Әйе.
Заманга яраклаштырып. Бу яраклаштыру була торган. Әйе, яраклаштырып, ләкин миллилекне саклап, татар тамашасына җиткерү. Шулай, әйе, һәр заманның үзенең бер стиле, үзенең бер юнәлеше була бит инде аның. Әйе. Безнең бит үзебезнең Татарстанда гына түгел, милләтебез төрле җирдә сибелеп яшәгәчтен, алар төрле атмосферада, төрле халык арасында торалар. Шуңа күрә инде бераз бүгенге көндә заманлаштырып, заманчалаштырып тәкъдим итү ул шулай ук кирәктер инде. Әлбәттә, әлбәттә.
Зәйнәб, менә җырчы сәхнәгә чыкканда, сәхнәгә чыкканчы ук әле үзенең иҗатын, репертуарын булдыра. Менә без синең иҗатыңда, мәсәлән, мин үзем синең иҗатыңда миңа нык ошый синең халык көйләре. Теге озынрак лирик җырлар. Тамашачыга да шулай ошый, чөнки синең тавышыңа тәңгәл килә торган җырлар алар бит. Чишмә буенда су агышын тыңлап утырган шикелле. Менә әллә нинди хатирәләргә бирелеп китеп, синең җырлаганды тыңлыйбыз без. Менә синең үзеңә, җырчы буларак, кайсы стильдә җырлау күбрәк ошый?
Миңа барсы да ошый. Бу нәрсә аны башкарсам да, барыбер мин аны яратып башкарам, теләп башкарам. Һәм, әлбәттә, шул башкара алганлыгын алам инде. Аны бит халык җырының да бит безнең бик катлаулы, бик бит авыр халык көйләребез инде. Шуңа күрә аларның да шул үзем менә шул башкара алырдайлыгын, әлбәттә, үземнең Халәтемә менә шундый күңелемә туры килгәннәрен алам. Алар миңа якын, берсүзсез. Ансыз мин булдыра алмыйм. Үземнең концертларны эшләгәндә дә, әгәр дә баян белән кыскарак көй уйналынып җырланса да, инде ул вакытта да күңелем булып куя. Ә инде озынрак көйне җырласам, мин үземнең шундый зур бурыч үтәгән кебек тоям үземне. Һәм мин аны үземә җырларга, башкарырга тиештер дип, тиеш дип саныйм.

Ә бит гаиләсе дә бар, сәхнә генә түгел. Хатын-кыз
күзлегеннән чыгып алсаң, әлбәттә, сәхнәгә чыгып китеп, гаиләңне калдырып китү, ул бик авыр эш хатын-кыз өчен. Мин әйтер идем, хатын-кыз өендә, баласы кырындарак, һәм инде стационар дип әйтәбез, шундый эшләрдә эшләве, гастрольләргә, командировкаларга чыгып китмәве кулайрак дип саныйм хатын-кыз. Озак еллар Гастрольдә юлда чыгып киткән кеше буларак, балаларымны калдырып, дип әйтәм инде мин аны. Чынлап та шулай булды, чөнки һәрвакыт мин аларны үзем белән йөртәлмәдем. Укырга кергәнче садикка кадәр, әлбәттә, мин аларны алып йөрдем үзем белән, булдыра алган кадәрлек. Әмма инде шул менә шушындый белән әгәр дә кара караш белән яшәсәк, хатын-кызга, Карата мин үзем шулайрак. Менә әйтәләр бит, кем кем кайда юк, шунда рәхәт. Әйе, шулай шулай. Миңа да, әлбәттә, өйдә утырсаң инде алай дип әйтмәсең, бәлкем, өйдә генә булсаң. Чыгып җөреп кайтасы килер ие. Дөнья күрәсе килер ие бит. Әйе, дөнья күрәсе килә, әлбәттә. Менә бергәләп без Зөфәр белән Чыгып китү, беренчедән, мине инде бергәләп аның белән булуыбыз бер яклап тынычландырса, ә икенче яклап әзрәк, әлбәттә, аның авырлыгы бар, чөнки һәрвакыт бергә ничектер. Ирек юк. Ул иректән дә бигрәк, ничектер менә уйлыйсың, ул өйдә торган булса, бәлкем, балалар өчен, балалар өчен Тә тынычрак булыр идең, дип андый вакытлар да булгалады инде, әлбәттә. Әмма без барыбер сыйдык бер нигә. Казанга. Казанга сыйдык. Без өйрәндек бер-беребезгә, бер-беребезне тәнкыйтьләргә, бер-беребезгә күзәтү алып барып, син былайрак һәм мин былайрак, сиңа шулайрак кирәк, яки репертуар мәсьәләсендә шул теге бер-беребезгә киңәшләр биреп, әлбәттә, шушылай бергә йөргәндә без үз юлыбызны инде Бер-беребезгә карата, эшкә карата. Гаиләдә гаиләчә, эштә барыбер бер-береңнең ниләрен кытыерга ярамый, ничек дип әйтим инде, хокукларын. Әйе. Барыбер тыерга ярамый, аңарга иркенлек бирергә кирәк. Иҗатта, мәсәлән, аңа ошаган җырны Ә миңа ул күңелемә ятмаска мөмкин, әмма ул аны яратып җырлый. Мәсәлән, менә шундый вакытларда бер-береңә бер-береңә ни. Менә син сайлаган яраткан җырны Зөфәр яратмаска мөмкинме?
Андый хәлләр була. Нигә җырлыйсың син бу җырны дип әйтә ул. Ул бит бик ни, теге ничек дип әйтик инде, таләпчән. Таләпчән дә бигрәк. Аннан соң ничек дип әйтеп әйтәбез әле? Менә баштан чык. Э, Тәнкыйтьли?
Юк, классик дип әйтмибез инде бер яктан. Э, бер төрлерәк э, ниләр. Ярат, ансын язмыйбыз икән. Бер баштан ачып китте. Нәрсә дип әйтәм, мин читкә кереп киттем. Әмма менә ул бераз консерватив дип әйтәм. Ул ярата бик э, дөрес итеп бөтен әйберне э, башкарырга. Әйе, ул, әйе, э, ул
тайпылырга яратмый. Менә аның өчен кадерле традицияләр кебек әйберләрне барыбер инде. Менә ул шундый нәниләр белән татар халык җыры икән, ул аның ничек башкарылырга тиешлеген белеп Менә шушы үзебезнең өлкән буын җырчыларыбыз, шушы Илһам абыйларыбызны һәм инде тию җиренә җиткереп җырлаган Әлфия апалар һәм башка үзебезнең шушы олы җырчыларыбызның башкаруларыннан тапшырылган әйберләрне, мәсәлән, ул Югалтмыйча. Чагыштырып, менә бүгенге, әйе, бары тик шулай гына булырга тиеш, дип инде, шулай ук та сакланып кала, дип әйтә һәм дөрес. Мәсәлән, менә инде без икебез җырчы буларак, шулай продюсер булса да ул, я бүгенге булмаса, бер-беребезгә икенче төрлерәк булыр, җиңелрәк булыр, бәлкем. Әмма без шушы авырайтмыйча, Икебез дә җырчы булуыбызга карамастан, икебезгә дә юл биреп, икебез дә тиешенчә, әйтәбез бит инде, красная строка, кызыл юл белән, мәсәлән, бер дәрәҗәдә без аның белән концерттагы бөтен авырлыкларны бергә алып бардык. Зәйнәб, менә синең башкаруда Сусау, Сибгат Хәким сүзләренә. Аннан соң Асия Юнысова сүзләренә Авылым хатирәсе. Мин әле җырларның берничәсен генә искә аламай бит. Болар инде татар җыр сәнгатенең классигына әйләнгән. Һәм аның тарих битләренә теге алтын хәрефләр белән язылып җыр киштәләрендә үз урынын алган җырлар. Алар күп, санап китсәң кул бармаклары гына җитмәячәк. Әйдә менә шул урында синең башкаруда моннан дистә еллар элек төшерелгән

Зәйнәб, менә шушы җырларыңны барласак, мин алда телгә алып киттем, әй бит, кадерле булып, менә йөрәк, аны җырның һәрберсе кадерле, чөнки син аны иҗат итәсең, син аны тудырасын, ул синең балаң кебек. Шулай да теге күңел түрендә үз урынын алган, үзенең истәлеге, хатирәсе булган җырларны барласак, элегрәкләре турында әйтик инде без монда, әй бит, иҗат шактый күп җыр иҗат ителгән, кайсылары иң кадерлеләре?
Кадерләре зәңгәр кыңгыраулар. Күңелендә калганнар, әлбәттә инде, әйе. Бер сүзсез. Әмма менә шушы әле баягына әйткән җырны Сусау дидең, әйме. Ул менә ул да бик кадерле. Кадерле җырлар күп. Шулар арасында менә бу җыр ны җыр ул сәхнәдә җырларга өйрәткән җырлар. Алар безгә кадәр дә башкарылган, мәсәлән, менә шушы Сусау дип аерым гына менә шушы җыны а җырны алганда, ул без беренче сәхнәгә аяк баскан вакытларда конкурсның таләпләре иде. Менә шушы шушындый катлаулы классик композиторларыбызның җырларын Ә башкару таләпләре бар иде. Менә шушы вакыттан ук ул җырны башкарырга өйрәтә торган, менә шушы тәрбияли торган җырларга керә. Безгә кадәр дә башкарылган һәм киләчәктә дә яшьләребез барыбер шушы җырларны җырлап, ул үзен сәхнәдә Башкару осталыгын җыя торган җырлар болар. Һәм алар сакланырга тиеш. Әйе, мин аны беренче көннәреннән үк башкардым. Рәхмәт, Әлмәәсин. Хәтер, мин хәтерлим ул җырны, чөнки шәп итеп, матур итеп, тыңлыйсы килеп тыңлаган вакытлар менә шундый теге игътибар көчле җыр, әйе. Җыры көчле, тавышы көчле, җырчысы матур. Сүзләре дә, әйе, барсы да тәңгәл килгән, әйме? Барсы да тәңгәл килгән, сиңа бик тәңгәл килә торган җыр иде ул.
Әйе, менә шундый җырны табуыма башта ук авыр булуына карамастан мин аны алып шул үзем белән үземнең репертуарыма керттем һәм менә быелгы чыгышларымда да мин аны барыбер яңартырга булдым. Кабат халыкка җиткерәсе килде. Әйе, мондый җырлар бар. Болар инде, әлбәттә, безне генә түгел, киләчәк яшьләребезне дә сәхнәгә чыгарырга тәрбияли торган тәрбияли торган җырларыбыз бездән дә калса бу да бик тә бәхетле һәм эшләнгән эш юкка китмәгән бушка булмаган эшләгән эшебез дип без дә сөенер идек әлбәттә киләчәктә безнең җырларыбызны яшьләребез искә төшереп башкарып йөрсә әйе зинә менә сез зөфәр белән бергә дуэтлар башкарасыз Ә дуэт җырларны кайсыгыз сөйли? Дуэт җырларны...
Менә гомерләр зая булмасын, шәп җыр, әйбит, күңелгә үтеп керә торган. Тавышларга шундый матур куелган сезнең анда. Менә без теге мин тыңлыйсы килгән матан интернет шәп эшли бит хәзер. Әшә без дә тыңлыйбыз кирәк булган вакытта. Дуэтларга Зөфәр менә ул гомерләр зая язмасын да Зифа Нагаеваның башкаруында шундай ук. Әйтмә син авыр сүз. Җырлыйк әле моны, диде. Һәм, әлбәттә, ни менә шушы Кар булсам каралмамны, бу бит хит, дип әйтте. Ул аның, ул яктан аның үзенең. Сайлый белә. Сайлый белүлеге бар. Шуңа күрә аларны халык бик яратты һәм ул ялгышмады. Менә бездә дә нәкъ точкасына тиеп. Әй. Зәйнәп менә хәзер йөрәк бит ул гел 18-дәй бит. Ә хәзер малайны карап торасың, 26 яшьлек малаем бар. Берсе 10 класс укый, зур егетләр бит инде. Булар минекеләр микән дип шаккатламаганы булмыймы?
Әйе инде, ышанырлык та түгел. Тиз үтә бит вакыт. Бигрәк тиз үткән. Малайлар бит инде әти белән уртак тел табалармы? Аллага шөкер, табалар. Дуслар, Әле алай бүгенге көнгә андый ниләре юк, аңлашмаган чаклары юк. Әлбәттә инде, аңлашылмаган вакытларда Зөфәр инде аңлата белә. Аңлата белә. Зәйнәп, менә шушы булган бәхетең озын гомерле булсын. Без сине бик яратабыз.

Безгә дә рәхәт, синең үзеңнең үз телеңдә чыгып, рәхәтләнеп сүзеңне әйтү, җырлаудан да бәхетлерәк нәрсә бар микән иҗат кешесе, җырчы кешесе өчен? Килешәм, Зәйнәб, амин шулай булсын. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта бик күпләребезнең яраткан җырчысы, популяр җырчыбыз, Татарстанның халык артисткасы Зәйнәб Фәрхетдинова булды. Ә мин бүгенгә сезнең белән саубуллашам.